Тутарстанра чӑвашсем халӑх йышӗпе виҫҫӗмӗш вырӑнта. Унта пурӑнакан йӑхташӑмӑрсем тӑван культурӑпа йӑла-йӗркене управлӑн аталантарса пыраҫҫӗ. Кӳршӗ республикӑра Ҫӗрҫирӗм юрӑ-ташӑ ушкӑнӗ, вӗсенчен ҫирӗм пӗрӗшӗ халӑх ансамблӗ ята тивӗҫнӗ. Вун тӑхӑр хулапа районта тӑхӑр кун пилӗк чӑваш шкулӗ ӗҫлени те савӑнтаракан хыпар. Тутарстанри пур енӗпе те малта пулма ӑнтӑлакан чӑвашсем тӑххӑрмӗш хут аслӑ уява пуҫтарӑнчӗҫ. Йӑлана уява тӗнчери чӑвашсем ҫулталӑк тӳсӗмсӗррӗн кӗтни сисӗнет. Нурлат тӗр эрешлӗ капӑр-тумпа та йӑл-кулӑпа ҫиҫсе, кӗвӗ-ҫемӗпе те юрта-шупа кӗрлесе тӑрать. Чи сумлӑ хӑнасем Тутар Республикин Президенчӗн тивӗҫӗсене вӑхӑтлӑх пурнӑҫласа пыракан Рустам Минниханов, Чӑваш Патшалӑх Канашӗн ертӳҫи Юрий Попов, Чӑваш наци конгресӗн президенчӗ Николай Угаслов, хӑнасене чӑваш, тутар, вырӑс тумӗ тӑхӑннӑ тӗперккесем ҫӑкӑр-тӑварпа, наци сӑвӗпе тарават кӗтсе илчӗҫ. Республикӑн тӗрлӗ районӗсенче вырнаҫнӑ чӑваш ялӗсен картишӗсене кӑтартса ҫӳрерӗҫ. Кунтах чӑвашсен пуян йӑли-йӗркине сӑнлакан куравсем, халӑхри ал ӑстисен ӗҫӗсем наци апат-ҫимӗҫӗн тӗпелӗ. Тутарстанри кашни халӑх ҫапла хӑйӗн культурипе йӑли-йӗркине илемлӗн сыхласа пурӑнсан кӑна Раҫҫейӗн пӗтӗмӗшле культури упранса юлӗ, терӗ Рустам Минниханов. Вӑл чӑвашлӑхшӑн, ырми-канми тӑрӑшнӑшӑн Тутарстан чӑвашӗсен наципе культура пӗрлӗхӗн ертӳҫине Константин Яковлева Тав ҫырӑвӗпе чысларӗ. Яланах пире Турри пулӑшса пытӑр ҫакӑн пек ҫитӗнӳсем туса пӗрле чӑваш халӑхшӗн тӑрӑшса вӑй-хал хурса ӗҫлеме вӑй хӑват пирӗн пултӑр, ҫапла пултӑр. Сумлӑ ватӑ асаттесенчен юлнӑ авалхи йӑлапа аслӑ Турӑран, йӑх-несӗлсенчен пелица Уяв пуҫланнине палӑртса ҫӗре шалча ҫапса кӗртрӗ. Вара пурте алран-ала тытӑнса вӑйӑ картине тӑчӗҫ. Тутарстанран, Пушкӑртстанран, Чӑваш Енрен, Самар, Чӗмпӗр, Екатеринбург тӑрӑхӗсенчен, Мускавпа Питӗртен, Эстонирен килсе ҫитнӗ юхташӑмӑрсен юрри таврана саланчӗ. Пирӗн хамӑрӑн ансамбль «Сывлӑм» ятлӑ. Вӑл участникшӑн пӗр кашни участвуятпӑр. Унта ваттисем пур ҫамрӑксем. Ташлатпӑр, юрлатпӑр икӗ юрӑсана. Лайӑх, мӗн пурсем пуҫтарнӑ чӑвашсем. Сире пӗр-пӗрне хамӑр пек мӗн ҫинчен пӗлес килет, курас килет, мӗнле костюмсем курас килет. Вӗсем кашни иртменсен хасти урӑхла. Хӑнана килни эпӗ Ульянски облаҫӗ та тӑвас теп пӗтӗм чӑвашсене тӗнчерисене нурлатрисене кӑна мар, пӗтӗм тӗнчерисене сӑваҫҫи пӗр сире пире савӑнтарнӑшӑн. Нумай ҫул пурӑнӑр, хитре пурӑнӑр. Кӑҫалхи уява тӗрлӗ тӑрӑхран пурӗ ҫӗр ытла чӑваш фольклор ушкӑнӗ хутшӑнчӗ. Шупашкартан Чӑваш патшалӑх юрӑпа ташӑ ансамблӗ, наци конгресӗ ҫумӗнчи Янра юрӑ тата Сувар ташӑ ушкӑнӗ килнӗ. Яш-кӗрӗм кӑмӑллакан чӑваш наци кӗрешӗвӗ те манӑҫа тухман. Уяв нихҫанхинчен ҫӳллӗ шайра иртни чӑваш тӗнчен шалти хавалӗ, ытти халӑхсемпе тан аталанса малалла пурӑнас хӑвачӗ пысӑккине ӗнентерчӗ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Марина Карягина, Зоя Яковлева.